Zothansangi tham rat lo zawn ziak tawh Valsen a chang teh e. A hmasa in ka thu ziak te ngaihnawm changa in lo chang ngawt chuan in rilru a fah kim lo hle ang tih ka ring. A zir tum te in ngaihtuah tel ran anih chuan a ziak tu ziah chhan a hlawhtling thei ngei ang. Alarm ri ral ral chuan tawn mang ram atangin min kai tho zawk a, ka tih dan pangngai a insawi zawi leh turin ka tho chhuak nghal var a, ram ngaw vawt raih mai kawngpuiin a pal tlang lam chu panin ka tlan chhuak a, boruak thiang kak mai te, thlifim thaw vawt seng seng mai te, ṭuah leh vau lo vul chuk mai te chuan insawi zawi a ti nuamin khuanu then thiam zia a hril chiang hle. Ka sana ka bih meuh chuan Daruk leh Minute sawm thum pahnih a lo ni der tawh mai. Hmanhmawh tak chuan in lam ka pan ta thuai a, ka in bual fai leh sar sar a, sikul tan ni a lo ni bawk nen ka hlim in ka phur sar sar hle a ni. Chaw te ka ei fel hnu chuan ka in siam sawk sawk a, sikul lam chu ka pan ve ta hnak hnak a, thawmhnaw thar diam leh fai sar mai ha ka ni bawk a. Mahni tawkah ka inring tawk ve vang vang khawp mai. Sectionb lamah dah ka ni a, classroomah ka han thut fel chuan ka piah a thu tleirawl hmeltha deuh mai chu ka lo melh ralh ralh a. Rawl thar nun zalen te ka hmang ve mek ka ni bawk a, melh bik lo neih deuh nghal mai pawh chu ka indem vak duh bik hran lo. Hming lam lai te chu ka ngaithla ngun em em mai a. Kan sarval te an, Roll number twenty one, Zothansangi, ti a a lam riak lai te chuan ka chhungril chu a su nghal dup dup ni ber hian ka hria. Thil pawimawh a sawi mawlh mawlh lai te pawh hre chang meuh lo chuan ka lo thlir vung vung a, ka thlir nawn leh thin. Kha second bench a mi kha, Enge i lo thlir vung vung? Min han tih chu le, Awii, ka zak lutuk. Ka sen nghal awp awp mai a, thla chu nei lang zawng. Ka thlawk bo rang viau ngei ang. Period a zo ta. Thianpa, khawilai maw i lo thlir bik vung vung a. Aaa, engzat chiah nge kan nih? Ka lo chhiar kual vel mai mai. Ka thil sawi awi awm loh lutuk chu a khikpui sin sin a. Tak tak a, khang thil te kha chu a thleng ve chuak alawm, zak duh suh. A la ti zui tak deuh deuh a. Za avanga ka thut kun deuh chal lai chuan pa ngai tak hian, Rema ka ti mai dawn che em ni? Zothansangin ka nia, Zote tiin min ko mai dawn nia a rawn ti fel leh ata. A tawngkau che atang chuan mihawi zau leh miza awm chhungkua atanga chawr chhuak tih hai rual a ni lo. Kan chawlh laia kan infiamkawi zawr zawr laiin ani chuan Shakespeare-a a lo finchilh daih tawh. Exam kan neih pawhin pakhatna a ni chiah reng a, chutianga lehkha thiam thei leh hmeltha bawk si nen kan inzui ve ta chawt mai chu sawi pawh kan hlawh tan viau reng a. Hunte lo liamin kum a lo vei dawn takah chuan exam result tha tak nen hlim takin kan leng kual a, ani nen hi chuan kum khat pawh hi nachin ang mai a rei lo niin a hriat a. Ani chuan nun awmzia min hriat tir a, hlimna chu kan thian a ni a, lungngaihna pawh kan kiangah chuan a kim ki in kan nun thawn thu chuan a um bo zo thin. Tlai lam ni tla tur sen phut mai chu thlir in duat tak chuan kan in fawp vawng vawng a, zawite a phun sep sep in lungawi lohna reng reng in hmun a chang mawlh lo, mahse ni khat chu eng thil emaw a in hau in kan duh ngai reng reng lo in then na kan chungah a lo thleng ta. hlimna chauh chu hmangaihna kawng a lo ni hauh lo a kan hnena kimki riau thin lungngaihna te pawn huang tau taka min nek salh salh chang lah a tam ta hlim taka kan thlir dun thin siar leh chhawrhthla pui ngei te pawh chu lunglenna leh chahna mai an chang a tlai ni tla tur te pawh a mawi zo ta lo. Amah theihnghilh tumin zu in te ka hrat tan a, nula chi hrang hrang kawp lawrin ka nun chu ka chen kual ta chiam mai bawk a. Mahse, ka nun chhungril chuan khawhar rukna a pai reng a, Malin awm ngai lo mah ila, ani chuan khawhar rukna min siam a bang chuang lo. Ka hlim niin ka hlimna min ṭawmpui turin ka ngai a, ka lung ngaihmang an niin min hnem turin ka ngaizual ṭhin. Suangtuahna ramah ka lawi a. Tah pawh chuan a ni bawk a lo lang leh a, mahse a taka thleng ngai lo tur suangtuahna hlim thla bak chu chan ka nei ta si lo. Pawn lam lan danah hlim hmel pu in nui ve fo mah ila, chhungrilah tu hriat pui lo in thinlung a rum vung vung a, khawvelah hian keimah chauh a awm ang mai hian ka inhriat chang a tam thin. Ka lunglen em avang chuan zan khat chu ka va be ta rawi a, thil tam tak sawiin ka ngaihzia thu ka sawi chu a insum zo tawh bik lo. Min ngaidam rawh, bul tan leh ang, a rawn ti no hnep mai chu. Ka mittui tla ka dang zo lo, ka ngaidam daih tawh che asin, mahse hmangaihtlak ka ni ta lo. I liam tak nia chang khan thil tam tak a thleng chho a tunah chuan tlangval tawm kai lo mai ka nih tak hi ka hmangaihna che hi a chuai tawh ngai lovang keimah a doral ka beh hi i rem tih mai a ngai a ni ka phone chu ka dah a ka nun kung zawh dik loh avanga ka hmangaih in a tuar chu ka in dem ngawih ngawih a kum tam a liam hnu chuan ka hmangaih zo te pawh min theihnghilh tumin pasal a nei ve a mahse thinlung chhunga dai tawh ngai lo tur-- Hmangaihna thu kan chhiah tawh chu thup bo theih chang awm ve mah se kan thinlung thawn tur chu khawhar em em in nitin kan la ziah belh fan a, lungawina famkim lo zet nen tham ral lo zun chu ngai in damlai pial ral chu kan zawh dun ta a ni. Ni e, ka tling lo tih ka hria. Mi pakhat a hmangaih tana nun hman duh ve mai chauh ka ni. I hlim ni a, i hriat chhuah hmasak ber nih ka duh a, i lungngaih ni a, i lam hmasak ber leh i kianga awm tura i thlan nih ka duh a. Ka theihna zawng zawng hi i tan ka hlan a, ka hmangaihna hi i tan chauh a ni. Ka hlimna hi i hnen atanga ka dawn a ni a, i mi hmangaihna hi ka nun kaihruaitu a ni. Min zahthiamna leh min ngaihsakna hi hlutna ka nei ve a ni tih min hriattirtu a ni a, ka lawm e aw. Mipa ngai ve mai hi hlutna neia min siam avangin hmeichhia te hi chu maw mipa zar a mawi ve mai chauh kan ni si a. A single emaw tiin ka ngaih zawng hi i lo hnaih nih chuan hre rawh. Sakei chu nep te a niang. Ka damdawi i ni, ka damna i ni. Mahse, damdawi ho hi chuan thih hun, expire date, in lo nei vek a lo ni.